Capítulo seis vore poteĩ. Umi Bashkir oñoñe'ẽapi kyre'ỹve jave hína, og̃uahẽ ijapytepekuéra peteĩ kuimba'e oñemoakã rehegua kakuaáva aguarapirekuégui. Oĩ haguéicha okirirĩmba ha oñembo'yjoaite. Omoñe'ẽasáva he'i. Péva niko ore ruvicha. Pajón upepete oho oheka umi kamisa iporãvéva ha cinco kojoyryru ha oikuave'ẽ mburuvichápe. Mburuvicha omoneĩ ha oguapy upe tenda iporãvehápe. Neipamírentema umi Basquir oñepyrũ omombe'u ichupe umi omombe'úva. Mburuvicha ojapysaka aremi porã. Upéi oñakãmbovava oñekirirĩmba hag̃ua ha osẽ he'i Pajón-pe, rúsope oñe'ẽ ichupe, Neĩ, ha oĩ porã niko. Eiporavóntema yvy reipotaháicha, añetehápe ore yvy heta koko. Mba'e tajapyhy katu yvy aipotaháicha katu piko, ojepy'amongeta Pajón. Ahecha va'erã ambokuatia che yvy. Ỹramo ág̃a upéi he'ikuaáne chéve hikuái, Ne mba'éma niko. Ha'e upéi oipe'akuaa jey chehegui oipe'ase ramo. Pende roryete niko chendive, he'i oñehendu porã haguãicha. Peẽ niko pende yvy heta ha che katu michĩmínte aipota. Katu aikuaa porãse mínte mamoitépa otokáta chéve, moõ guivépa ha moõ pevépa. Ikatu va'erãpa ñaha'ã ha pembohasa chéve che rérape. Tekove ha mano niko oĩ Ñandejára pópe. Peẽ, kuimba'e joheipyréva, peme'ẽta chéve ko árape, katu pende ra'yrekuéra ikatu oipe'ase jey chehegui ko'ẽramo ára. Añetete niko upe eréva, he'i upe omandapáva, Rombohasáta ndéve nde rérape. Ahendu niko kuri che peteĩ yvy porukaha ohasa hague avei ko'á rupi, he'ive Pahom. Ha pembo'yvy'imi hague, pembo'yvy'imi hague ichupe, ha aipóna opa pembokuatia ra'e ichupe upe ijyvymi. Chéve niko hi'ãite avei jajapo upéicha. Omandapáva ohechakuaa upéva ha osẽ he'i, Néi, upéva niko ndahasyiete. Ore roreko voi upe máva ombokuatiátava ñandéve. Jahánte va'erã. Jahánte va'erã hendápe távape ha ombohasátama ñandéve ne akãre. Ha mboýre piko pevendéta chéve? oporandu Pahom. Ha rohepyme'ẽ ahẽicha voi rojúvonte niko rovendéta ndéve. Ocho millón trescientos noventa y tres mil guarani peteĩ árape. Pahón pe nahesakãi upéva. Peteĩ árapepa ko. Ha piko mboy peve ojepysóta upéva? Mboy guaraníme piko osẽta chéve? Ndoro'ekuaái ndéve upéva, he'i upe omandapáva. Ore rohepyme'ẽ peteĩ ára ome'ẽha peve. Ne mba'epaitéta niko upe yvy rejapyhyha peve peteĩ ára ryepýpe. Terejapyhy rejapyhy háicha, upéva nde rupytýta ocho millón trescientos noventa y tres mil guarani upe árape. Pajón ijurujái opytávo. Péro peteĩ árape niko che tuichaiterei ajapyhy aráta. He'i, Upéicha ramo ne mba'éta, he'i opukávo. Ne resẽinte va'erã ko ha'e tavagui ndéve. Nde rejevýi ramo ko resẽtahágui ko árape repo'ẽta nde viru. Katu mba'éicha piko ahechaukáta ahávo umi tape aikóma hague rupi? Neĩ, ore rohóta tenda erehápe oréve. Nde pára nde pópe re'yvy jo'o imíta mamo reipotahápe, rejeretahápe, reipoka mboyvemi rejo'o imíta ha upe yvykua ári rembyatýta kapi'i. Ore roikuaátama rojesarekokuévo yvykuára rojuhúva rehe, rehokuaa mamo rehoseha peve. Katu rejevy jey va'erã upe tenda resẽ haguépe kuarahy osẽ kuarahy oike mboyve, ha yvy nde rejapyhy háicha ne mba'epaitéta. Pahónda ijái ipirépe pe anome'ũ. Opytáma hikuái osẽvo ára ambuépe, oñomongeta'imive ha oisyrykumive kambyhe'ẽ. ho umive hikuái ovecha ra'y ro'o, okosideamive ha upérõ g̃uarã pyharéma. Omo'inimbe hikuái pahónpe peteĩ tupa ikochõ ryguasu rague kueguiguávape, ha umi Baskir isarambipa. Opyta hikuái oñombyatývo ko'ẽmba rire, pyharevete, ha voi porã osẽvo oñondivepa upe tenda gotyo.